tawuni waaba waaba oine eki orikubaasa kukora ekindi tambuza ebigyere motoka agireke ahabw'okuba emotoka zaakanya munonga omu tawuni harimu bodaboda harimu ab'ebigyere harimu abakushoopinga harimu abaana harimu ki eeh mukama kwonka kandi imwe bari munonga kuhuumurira abaana baanyu eishomero nirirungi munonga nibaryeta Heritage Vocational Secondary School Heritage Vocational Secondary School riri hanu omuri siiti ya Mbarara noorishanga omuri Rugazi Hari ahabirari mangi, actually former mangi, niyo Heritage Vocational Secondary School erikwakira abaana, aboojo n'abaishiki, aba day and boarding, aba sciences na arts kandi eki orikwetenga nk'amashanyarazi byona biriyo. Amashanyarazi gaba gatariho baineho generator, baine na solar, baine amaizi marungi agari piped. Noobaasa kutwara omwana waawe anaabe amaizi oije oihiire obuhere, oibuuze oti omwana wangye akaba ki? Ebyo byona Heritage noshanga nebiboneza Heritage Vocational Secondary School omwanya gwabo nimuhango munonga nigwemaririra baine ahu abaana bakuza bakatandika kutekateka okushoma ebitabo nangwa baine nekishaayi kyomupiira ahaifo aho abaana nibarya gye kandi nkoku twabagambira kare ebyemizaano babyine gye emyanya eri ahabwa senior one kuhitsya senior ya mukaaga kandi batandikire nokushoma erizooba bagire omu classes abamwe baterire esimu aba Heritage Vocational Secondary School hariya omu Rugazi former mangi

Library, World Stock na Laboratory kyona kiri ok. By the way akagwe nakeri izooba abakutureeba TV yitu yakagwe naraba gye omu town murya aha Facebook beitu naraba gye omu town nyetoroora ndikwenda kumanya town oku byagyenda ebyamashomero biri bita abantu bahumurira abaana ninga tibabahumurira hati hariho omwana ou nabugana bambi nekyobusaasi yaba ariyo narira Ngu sente za school fees. Omushaija yaija yamubihabiha omu line ngu nayenda ngu akore ki? Amworeke oku aramubankingire. Omwana amuha sente, amuha bwa bank slip ngu aba- yaba aba yabazire sente yazisotingira yaziteire aha meeza. Hati omushaija amugira ati, iwe ekikuru reeta bank slip zaawe tureebe. Ati wazifiiringa kubi? Ati hati aha niba ataho shingiro rukumi rukumi amureetera agandi akaba paramanya. Aha waaba oine shingiro rukumi rukumi noohandiika oti? Waaba oine eby'etaano etaano ati beitu reetayo eky'etaano tureebe akite aha meeza akisootinga. Aha aba pooriisi tibamanya ngu ariyo naanoba kumwiba. Akora ki? Asootinga eky'etaano akita aha rubaju. Aha oine eby'ebiri ebiri shi? Ebyo bisootinga obite aha rubaju. Ariyo abyeteera hanu omu maisho ge. Uhmm. Oinemu enkumi itaano itaano zireete tureebe. Zoona toto yaaba eri emitwaro nshanju na mwenda. Waahurira okagwa akaba omu tauni barura nshanju n'engahi 790,000 esente za Uganda omwana ku aheza ngu amuhereza okwa kufiiringa hariya omu kufiiringa forms ngu forms ezimwe buriya bwa bank slips omushaija ajandura sente gye Azizingazinga, azita omu kipapura, azita omu nshobe. Hati omu kufiiringa agumizamu omwana naafiiringa naamwegyesa ngu naafiiringa ati naati naati naati naati naati naati. Finally omushaija ati reka nze hariya aha counter ngaruke omwana amutsigaho ngu na hati takamureebire. Amutsigiire. Aha mwanya ogu babaire nibafiringire obupapura, na hati takamureebire. Nyowe oteiremu akashushani ako, noogira ngu ako n'akagwe kakye? Abaana mwegyendesereze abazaire school fees muziha ka baana, mutazibaheereza. Mbwenu noogira ngu ogu omwana naaza aha ishomero eri izooba nainga atakuzayo? Hallo!
Abakama bansiiba muta? Turi aha.

Omwana naye yahereramu ebyara omu nyindo nambwa eki arakore kyabura mbwenu shi natuure nogira ngu nagaruka omu muzaire emitwaro nshano na mwenda nagaruka nazimuha halo radi Hello. ya
Yes.
okiine ota Nakwiba gye. aha Eh, kintu zakagwe. wabihurira
Eh, eh, eh. omwana bamwanura Omwana wa mwiba.

Maawe,
waabihurira naakugambira,
iwe abarikuteera. Reeba aba Barclaim Foundation hati nibagira ngu iwe oraaba oine omwana ashomire emyoga ye, taine murimo, ariyo naaburabura, Barclaim Foundation bakugira ngu hati ow'omwaka enkumi ibiri abiri na ibiri baakutabaarisa oguhwire. Barclaim Foundation bakugira ngu omwaka ogu omuseeri oza kutaahamu n'obusingye ahabw'okuba omwana waawe yaaba ashomire omwoga, yaaba ari omushomesa, Yaaba ari omwe aine ebindi ebi arikukora, omurimo waaza kugubona? Waaza kumurondera omurimo agubone? Aha! Nooyenda kuba mushomesa? Nainga shi nooyenda kuba kutunga bursaries? Bursaries ahabwa nasare, aba Barclay Foundation baziretsire, aha primary na secondary na tertiary institutions, institutions ez'ahaiguru na za university. Kandi hati waagumizamu okashaba kare nibakukonsidariinga oshanga omwana waawe nainga iwe wenka watunga omurimo nainga shi yaatunga bursary yaaba ari omwana muto nainga shi omwana arikushoma. Bashangye ahari Kyosiga House aha room namba bibiri na Makani Six Street omu rurembo rwa Mbarara. Esimu, Nought mushanju munaana emwe, bishatu nshanju na itaano, bina nkaaga na ina, nari Nought mushanju Nought ina, bibiri nkaaga na mwenda, rukaaga ikumi na ishatu. Abo n'aba Buckling Foundation abakureeteire emirimo hamwe na za basari zoona ezikwetaagisa okurugiirira oku orikwenda omu field yaawe egyo. Hati ori omu kago kaitu akago aka buri akaaba mbarira omuntu baamunuzya omwana w'eishomero school fees bagijwire kare bariyo nibareeba erikutangaara

Mbwenu hariho aba barekora za messages nyingi munonga ogu nibamweta oha nibamweta frabia frabia aine embabazi yagira ngu ari saudi arabia ngu omwana yagwerwa kuruga esuri kwonka omuzaire nawe ye niwe areta ebizibu ningira nimuhurira abantu abarikuba nitahiga gye aka aka alexis yagira ngu omuzaire nobaasa ota kugira obwire bwokuronda sente ukabura kuronda obwire Obw'okutwara sente ezi enyine za school fees omu bank omushango nigukusinga wakireeba ogu nomweta Akandinda Kayla watching from Saudi Arabia webale munonga kutuhereza akargo kaitu ogwe kandi n'omuzaire omuzaire nawe ngu bara- ngu barakikora barakikora owe Eh, ai mukama Eh, ngu omushuma ngu oiba sente z'omuzaire ngu nabo barakikore owe ngu ai mukama Mm. kari aho

Naaturinda naagira ngu Hey! Ariyo naatuvuga gye aha Facebook yaitu, TV y'akaguru. Ee, Wesigye Gervasio, live in Dubai. Kwonka ebi byona waaba noobireeba nooyebuuza ngu hoona amazima omukazi nainga omushaija owaakwata sente akazimuheereza akaziheereza omwana wa Zesta omu banka? Anyway, kikaba ekiri kirungi. ngu omwana amanye kwekorera ebintu kwonka obu amanya kubyekorera naaba akuzire kumuha sente ngu azitware azi bankingi omu banka wakye aho niho roose zikwizira abantu baba nibagira ki okutangara ngu omushango bamutsiine omuntu yagira ati ngu akaguru kamugweriire eh, endagaano steven then eh, nkunda mukama dominic Nagira ngu ari omu Rushema Watching kwonka obu aruga omu Rushema sorry kwonka ari Dubai n'omunyasheema kwonka ari Dubai wakihurira Mhm, ei beitu abanyadubai eh, imwe nana timwambire Eh, eh, iwe namwe kiri mumbuya ngu muri Dubai abantu abaingi bari hano mbara nimba nimbareeba ndagano Steven ngu akagwe kakabiri hano omuntu ova kayagwerire wakagwe

Nokireba. Yes, edakiika nihabura munana kuba shaha mushanju zihangwe. Twine ekirango kyaho naho turi omu bwire bw'akagwe. Mandera Nelson nabika nyina enkuru Dorovis, Dorovis, Dorovis eh, Kinkora owaafa omu kasheshe k'erizooba naziikwa Orwakabiri eh, abiri kumi na kimwe kandi nikwo kuhikira abanyabuzaare n'abanyamukago hamwe n'abakristaayo boona ba Rwensinga Church of Uganda mwamanyisibwa mutyo. Turi omuri Butandwe akagwa. Hati omwana natandikira nkahi? Nyowe mawe namureeba namubuuza nti owanyu ni nkahi? Aah Ati nyowe ninduga hare ninduga side za Bushenyi Nti hati bakureetere shilingi zingahi? Ati bandeetere omutwaro Nti hati shi tiine ezindi eziwatsigaza omu nshaho? Mbwenu nk'ogu omwana nomukorera ki? Arye namuhabura ngu aze aha poriisi ateere ripooti aba owaabo baije bakore ki? Bamuhe emikono. Hallo? Yes?
Yeah.

Ahabw'enshonga
omwana atakakura agabuka n'obu twatubire naitwe abantu bakuru nibatwiba. Are you serious?
Omu bagyenda bakubihabiiha, bakuteekamu ebinanka obukonakoini, bakubihabiiha kworeka ngu tariyo naaza kukufera kandi bati omuntu akufera. Oze ngu naatayo?

Kwonka waakukoreesa obwo omwana baamwiba nangwa ebi kare atayinaaniise aho omuzaire ogwo ngu omwana atamushube ahabw'okuba obwo obwire obu torimu bugumire. Ngu naaba Mwisiri. Aah, mureke, obuseere ni bwingi hati naamwe nabangye. Naayekorera enshonga egyo kureba ngu naayetwarira eseete zangye, naazishashura, naareeta risiiti zangye hati ndi aha nyezire. Ori aho n'obwa buroka bwawe. Munonga ahabw'enshoni nshaba ngu abazaire babe nibo baakora omwoga. Tokubaasa kukora sente okazironda okazifuna kandi zikafa aha muheru. Webare.
Webare Kabagambe okwo nikwo kuteebisa kwangye abazaire begarukemu. Aha reeba ogu nomweta Ndagaano Steven yagira ati Yebare Kabagambe obuhereza burungi agaba Ian Wizi agaba Ian Wizi nagira ati mwana wee Omuzaire ati, Yaasigara ata Decimus Mizidasi? Decimus Mizidasi, can you imagine? Naagira ati, Ari omuri Doha, omuri Doha, Qatar. Then abandi bari United Arab Emirates, naagira ngu noomweta Akankwasa Akim. Kaaka Promote, naagira ngu toss me Bandu. Titukabaire kuteera ebyeshongoro omu kagwe, iwe kyebera. Hallo! Radiyo! Ebintu byaguma. Mbwenu omwana naataaha ata school fees emitwaro mushanju na mwenda naagiiya yi? Kandi obwe kibaire kiri nk'ekicweka amashomero agaakurakuraine 1.3 waabihurira aro. Kaaba. Ayi. Oyehire ota? Turiyo. Omwana aka yaagwerwa akabya. Naakugambira.
Kwonka. Ote nki? Kora kubi.
Aha.
Yaanagabwa etwariro obusente bwe. Abwekize omu banka. Abwetwarira omu banka Kiiringa. Wakireeba.
Ogu ni Samuel Rugara Mabaare Kashari. Twine n'omwami Mazimba ari aha ariyo nayenda kushoborora Nshogoya Kagwe. Mazimba Kagwe akanuka kibiroti. Hoona mazima ku akahuriire sente zoona za school fees kugenda ziine z'omwana. Kwonka kandi nkabagambira ngu katwosye nitugambira abazaire ngu esente batakazihereza abaana kuzitwara aha bank ahabw'okuba hatwireho abashuma abarikugira ngu kakubaihaiha ngu buriya noyenda kuhwera reero bahika babugabuga n'omwana ngu ngu nibaija kuhweza doora. Omwana akihweza doora.